Nomochiko aye nomokore neng'ombe yechogete nonye etechirete. Eng'ombe engiya, ekiagera nomoiseke oyo nere iga are buya. Engaki yaito totware gosoka ikomi na isano. Chiombe ikomi na isano.
Moiri obo ogende gochia agwo bwoesoka ense yao, otorigerie omoiseke omuya, omonto oria ochia oboraborie omochie oria omoiseke oria onyarebe ng'aki are ng'aki are, aye oria nomuya. Abageni bao mbache bache aitogete, bacha rende. Kwabakarabia sa rende kwabaira nyomba barara rende mwatenga bwakia mambia bwakia rende bacha barabwo sobo rende bagotiga ase inwe bacha rende batebia abaibori babo abaibori babo rende benga amaru rende barangeria abanto bacha korora chioma egesero ogo kware gosibosie kwaruga. Kwaiyora iso biara, na nyoko biara kwaba kobera gochia mwabo baragera, igo onde nainwe mwaragera nyomba na omomura oria obo, igo bono nigo kwarugire egesero rende. Ogwanchire ng'a tori komoseria, naye kwarigia abaiseke abagisangio bao, mwancha rende mwabaira nyomba. Moratenga agwo boki rende mpaka mambia, mambia bagenda ase obo rende, batuko Bono, amatuko aba- bono aye nomwaka ore egasi ere. Eh, Egasi yatigarire abaibori. yatigarire abaibori rende Bacha kogamba chiombe. abaibori bacha kogamba chiombe rende bacha komana chiombe Eh. chiacha. Eh. Erongo boria nero yare korosigwa, Eh, yainekwa yarosigwa, eh, na amarwa abekwa rende nomonto omo- omogeni omokong'u ogocha, eh. inda engwe rende ocha bwanyu. Ase mbuya mono amarigereria, ase amarieta onene riomache, namoiranerie na omong'ina ore mogisangio ona, naki bono obwate ase ayakorokwa? Aa ngaki akorokwa?
Abwo abene, naigure buya sana komerana na omong'ina bw'emiaka yane. Rende buna botambe momanyete tokorarigereria amang'ana yaito y'egekoro, ero twaumeranere nomong'ina nabuga ndamoborie mang'ana aria atato, ase eng'encho tokonya koinyora rende ng'a ng'aki twakinete naende ng'aki twakinete korwa. Omong'ina oboireire bono? Oboireire bono. Ase amarieta ao ng'aki okorokwa? Engoroku Sabina Nyabate, Mong'ina Omwamba, Mong'ina Omwamba, Eyi nere Emeransi Mwamba, ee.
Gwachete akare? Aa, nachete ndi omwana omoke. Emiaka yago ekero gwasogete yomba erenge mware gosoka? Ikomi na isano.
Yomba ikomi na isano? Mm. Ekero gwachete ange. Ne chimbori bo. Ne chimbori bo? Mm. Maorinchi are kobarwa?

Naye abamura bono bakorwa aa, bacha rende bana gocha amatuko acha aika batebiwa ng'a bono moire, mwarure enibo ya Isariri. Rende oborangeti, rende esuguria, ne echiombe rende yacha Isariri bono moire. Mama gwabo bakorenta rende, ogocha kwarara kabere gose gatato gi'ogokima bwacha, abanto baruka aria seino bacha gokorora ng'a timbuya ore.
Bono kero gwachete aria, gwachete na sanduki gose kabati gose gwachete amagoka amase? Amagoka amase yanga yoka iga. Yanga yoka gwachete nero. Bikoroto mbiareng'o? Inche totagete.
Bagaka barabwo nkobeka barenge bikorota. Nonya barabwo nabo bare bo.
Bono ekero gwaika aiga, okabera nyomba na nyakobia are amatuko arenge? Abaya, ntwabete emiaka. Emiaka? Ee, ntwanyorete abana. Okanyora abana barenge okamanya korwa oo? Abana mbarenge nkwanyorete? Nanyorete abana babere nkamanya koruga. Okanyora abana babere okamanya koruga mwao. Bagakuareki buna abaibori. Ekero bagokuareki ingaki bono bagokuareki? Inki ase ng'ina okoenda obeke amaiga, origie esuguria obeke obokima rende oruge abana abanto ba omochie oyio baragere. Nigo okwarugire. Iga abagaka barange ribu, amarwa nabegetwe ebusa. Eh. Nawe Maru yaya, Eh, eh. obokima okorua Omo- Omonto ki oyo ogokware ki? Nyokobiara?
inyokobiare nabe ororo, Eh, naye nakamwana akanyarwa karara karagwa. okogwa naye okwareka.
Eh, Nabo okwareka, onya korwa obokima boria kwaiyora ase obiara gochia aria, mm. bachia koragera nabagera, Nabagisangi baye. mm, nabang'ina baye, abana Eh. abang'ina baye.
Bono ekero ochete aye engaki eyio ya kare

Titware gosera orogena, togenda etinga nkoigwa ore ng'a rianyenya, nabo tware gochia etinga twaetia okachi bande korwa aa mpaka seito maate getare nomaete omonto onde ore korokwa nyangero, aria nabo tware koira. Nabo mware gochia etinga.
Nabo etinga yare.
Bono chiombe nchire chiabwa chita chitarenge kieni nko nkoenda chiarenge oboko buna echi chibwate ebitega. chinde chiremarete, Ee, chiombe chikogenda nobokori, eng'ombe yechogete enorete ekirete. eng'ombe engiya, Ee, naende ekiagera na omoiseke oyo nere iga are buya. Ee, ing'ina- engaki yaito tware gosoka ikomi na isano. Chiombe ikomi na isano.
A- e- gose obosigani bakorete. Ee, gose na abasigani bagosigana. Igo gwasiganetwe ogacha. Omoiseke, ee, omo- omonto akorigia aba abanyene omomura bateebie omoiri, Eh, Moiri, oba ogende gochia agwo bwoe esoka nense yao, eh, otorigerie omoiseke omuya. eh. Bwe- o- omo- omo- omonto oria ochio oboraborie omochie oria omoiseke oria onyarebere ng'aki are ng'aki are, aye oria nomuya. Bo- bo- Buna aye bono ekero bachete gosigana, eh, nkwarenge orore gose bagambete nabaibori bao aye okarangerigwe. Nabo bagokwana nabaibori bao, bachaka bagambire, batebana rende baigwana,
oria esiganirie emenyete y'abageni mbache bache, abageni bao mbache bache intwe goeta, mbacha rende. Kwabakarabisa rende kwabaira nyomba barara rende mwatenga bwakia mambia bwakia rende bacha barabwo sobo rende bagotiga ase inwe bacha rende batebia abaibori babo abaibori babo rende benga amaru rende barangeria abanto bacha korora kioma. Abanto aba omonto orenge omworo gose gani arenge raisi iga? Yaya.
Oy'orengwana ime tari gosira ande.
Nabagosoka isiko kabere bagateba, na barabwo mbare gosiganora isiko. Nabwo mbare gosira ande. Nigo akorigigwa.
Bono ekero gwachire, gwachire obokima bwachire, bwarugirwe, kwaberire nyomba mpaka emiaka eyio yonsi kwanyorete abana nyomba, babeire okamanya gochia koruga mwago, konya kwaorokigwa omogondo kware korema, Omogondo Kogochi koruga gotee gwaka. Ogwarentwe ense eyio egati nomogondo noyo okorema buna aba ase enyokobi arakorema naye noyo mokorema komo. Abagusirikare baare goteba ng'a tikware gosimekana na mbe nkware gosokia embusuro abaibori batarabeka embusuro nse. Namaene? Yaya, ee, Eh. togo- to- togochi gosokia abaibori batarasokia. Eh, eh. Nabo bagotang'ana basokie, naye oche omanye gosokia. Egesero rende ng'aki kera kimware koria? Egesero kware gogosia obosie, kwaruga, kwaiyora iso biara, na nyoko biara, kwabakobera gochia mwabo baragera, igo nere inwe mwaragera nyomba na omomura oria obo, igo bono igo kwarugire egesero rende.
Bono abwo nabo nare gocha goteba ng'a emiaka eye eyio yaito eye nabo yarenge igo. Obosigani bware gokorwa. Abaibori bamanyigwa, moise korangerigwa obwancha. Bono ekero buna bono omogaka ogo ekero achete go- mwachete kororana, inki gwakorete rituko ritang'ani ekero mwachire kororana? Inki twakorete ase mburakorwa nabagisani? Ee. Ocha, nabo gwanchire ng'a tori komoseria. Aye kwarigia abaiseke abagisangio bao, Mwacha rende mwabaira nyomba, mwatenga agwo boki rende mpaka mambia, mambia bagenda ase obo rende batuko amatuko aba. Bono aye nomwaka ore egasi ere. Egasi yatigarire abaibori. Yatigarire abaibori. Bacha kogamba chiombe. Erio ribacha koamba chiombe rende bacha komana chiombe chiacha chiombe ko chiacha enao buna bachaka kona gocha gokuoyi rende.
Bono ma- bare- ma- amatuko ayio maega obone obokano bwarenge Obokano omanye na obokano noare Ma intwe intwe bokoyiri bokano Eh, eh. kenanda kiabugete ekenanda. Eh, ekenanda omanye na ekenanda noare Naende tatageti monto onde aike ang'e. Eeh, bagoteba ng'a mbari gotenga rende naende naki omonto ataike ang'e. Eeh. Ata kobugia eke naende abanto batenge. Eeh.
Bono ekero gwa kare ebitambaa mbiarenge kwarwa emesa, inki keria kware korarora bare kobeka emesa? Nare korora are ebinago. Emesa ande arenge.
Emesa aye arenge.
Ase eng'iti yaya.
Emesa aye arenge ekero yachia gocha emesa, egetambaa nkiare kobekwa oo. Eeh, eya. Bagasoa kobeka ebinagwa, ching'ende. ebinto gete, na amatoke naro aka rirwe riria kare ne ng'a amatobu, ng'a iga abageni gocha gocha bare amatoke ainekwe. Tari mono, tari mono amatoke.
Erongori rero? Erongori nero yare korosigwa, yainekwa yarosigwa, na amarwa abekwa rende na omonto omo omogeni omokong'u ogocha, inde aengwe rende ocha kanywa.
Bono ase korigereria na amatuko aya arero nki kegendererete bono ekero okorigereria buna oigete bono? Eh bono kende nkeiyo bono na okoigwana gwoka. Ense yaerire.
Ense yaerire bono na okoigwana.
Bosa ekero okorigereria mokabamura aba arero na emiaka eria yaino mware kinerete, nki kegogosomia? Amasikani naroo buna akabeire. Kare amasikani narenge bono omo- omorembe toiyo, Eeh, bono barabwo batagete baigwane na omogaka oye. omogaka oye, nere bweka arengererete. Igo, Na kende gionsi agotaka gokora agoteba ng'a omogaka oye. igo.
Baibori tatageti kobamanya, Abaibori, nabamate. Ebese gokora amang'ana ake iga okonyora gose riatebire bankorire iga, abaibori bankorire igo ogotebia omobura oye omobura oimoke achie korwania abaibori aah. Riria kare eyio yarenta yarenge. Aye ekio ekio yarenge.
Okwareterwa okwareterwa abaibori. Bono ekero okorigereria amatuko aya bono, nabo okorora ng'a abamura ba bono na abakwo na abaiseke ba na abasubati ba bono, mbabwati isiko gochia ase abaibori. Naende semi inki iga. Na semi mbabwati. Nabo akonyenye engoko abwo arange, anyenye embori arie ere bwe kaka ore kogonya komera amate iga. Tari na birengererio binde ng'a omoibori nare ngochi maate aya. Akonyenye embori rero ere nenchili yane. Ee. Na nabo akorosia nonya ne chabati abwo tore. Ee, inche chabati echi nachio. Inche mbatebi, Ee. Tikware gokwana igoro y'abanto ba bono.

Abanto korwa kare mbagatwarire amasikani gochia ase abaibori, ekero bachire ase emochie basike abaibori banyore ororo, na kende gionsi ekero bagokora, bagokora babori ng'a nki bagwenerete gokora. Igo. Batige obosiereria, naende batige oboenenu. Batige obochinga.
Ee batige na obochinga ekiagera em- aba ekero gwachire ense ya abande, nigo okomenya buna abanto abwo bare. Takoretwa naende oboga oborai bonde. Ase enka ya omonto. Engaki eye enywe bare akware akaya ng'a ense y'abande ngenama gesabire.
Ense y'abande Ngenama ngenama gesabire. gesabire. Iga abana ba bono tiga bamenye namasikani ase emechie Bamenye bache namasikani bareterwe. ase bache. Na abamura nabarabwo batige koigwera abakungu babo ekero babaretire. Igo, mbuya Ba- ba- basike abaibori.
Basike abaibori. Mwanche omorigereria twaraumerana na omong'ina ase chidakika chinke, twakwanaire ng'aki bachete, ng'aki bosigani bware gokorwa. Naende ng'aki bare goe gocha korwa ekero akogonyorwa korwa enka yaye ng'aki are gocha, kwaigure buna bare gocha buna bare igo, nabo batagete ense. Abaibori abaibori rende bare go- gocha ng'a bono ebinto biaisanire, Eeh, brangeti achire, Eh. eh, chianga buna chiachire na echimbori chia obokima, eeh, bamanya korwa Bono ba- ba- bakorire embe- ba- bakorire kere gento. bakorwa rende bakorenta. bakorwa Abamura bagerete mbuya baria mono. abamura baria bakorenta, Eh. batiga amo batiga aria seino bana kwea riga rende ba. Amatuko aria kwarara kabere Eh. obokima bwaye. Obokima bwache. Obokima obo mbwabwate amang'ana aye. Obokima obo mbobwate amang'ana aye na momura oria okonyuomete tari kori bokima boria. Eh eh. Inwe omokoborigereria korwa are. Eh, Aye aye omoiseke nkori oria. Eh. Lakini omomura tari kori. Ah, aye tari kori. Kiara mbobwate amang'ana aye. Mbobwate amang'ana. Bono bono obwa kabere. Eh. Nabwo omomura bono akori. Ere obwaye.
Obo nobwechia korera bwe chiombe. Obo bwa kabere nabwo omu muragocha kori. Obura nabwo akoragera nabagisani. Obo obo obonene mbwa bwa obo obotang'ani mbwa bwate amaswali. Mbwa bwate amaswali.
Naende are koiranerigwa buna buna omogosi abegete. Omwabano buna barosetie.
Natebire mbuya mono omong'ina. Ase eng'encho yokorasa egete eng'ana eyio ng'a ekegori kia bono. Kemanye ase tari eki enyorire ase kere nti nare ase twarwete Igo. naende nabo bono twekeire abwo lakini rende bagoteba ng'a yarenge maega iga arenge amaya kobua aya ayare bono iga kiaro ekegori kia bono ekebwate obochayia obonge Ekebwate obochayia na obotaigwera Ochinga. eh, mbuya mono Mbuya mono. mbuya mono omong'ina. Gochia kare emiaka yao yoka gwateba ng'a tokoinyora, lakini natebire mbuya mono. Aya, mbuya mono mwanchwa omorigereria ase eng'encho tokwairire chingaki chinke twarakwanere nomong'ina, otebire buna amang'ana akabere kore kare, naende nainche nabo omanyete amang'ana naki akabere. Mwaigure enyomo ya kare buna yarenge yabwate amasikani. Naende ngaki abanto bare koariganigwa ekero enyiomo yabeire, bono iga ekero twaikire chingaki echi, nabo okorigereria ng'a enyiomo ya kare na eya bono, nabo ere etafauti ene na egesunte na oborabu. So inche narecha gotebia abanto baminto ng'a, enyiomo ya kare buna omong'ina ateba iga yarenge engiya, obosigani bware gokorwa, naende onye kwarenge omworo, nkware gosiganwa. Onye enka yaino teri gokwanwa buya, tari rahisi kware gosigana. Igo ekero ogocha korora esigani yachire yachire gogosigana, igo kwaso gwakwanirwe na enka yaino yakwanirwe, obuya mbore ororo, ekero abanto bachire gosigana bamanyete ng'a omochie oyo twasigana na omochie omuya. Ebinto bitato omogusi angete ase enyome ya esigani, onye kore omworo, nkware gosigani rahisi. Onye enyomba yaino nemanyire ng'a egosoka kabere nkware go gosiganora ise. Naende onye nyo mochie oino tori gokwaneka buya, tori gosiganora ise. Iga enyomba eyio ekero yare gocha, kwanyora chiombe chiakanirwe, monto oretirwe, obokima bwaakanirwe, kwaigwa buna omong'ina ateba ng'a obokima boria botang'ani, momoranyare natari kobori, ekiara mbwe abwate amaswali, kware gocha baboria omo omoiseke obo ng'a ng'aki obogeni obo mbuya kwagenetigwe? Nambende. ekero okorigereria na obonyomi bwa bono, abana ba bono bangire ase eng'encho bata mbari koigwera amang'ana aria abanto abakoro babwate. Enyomo ya bono, omomura kanyomire banyomanire na omokungu, igo bakomanya, omokungu akomanya ng'a omosacha oye amanyete na omoku na omosacha nere omanya ng'a omokungu oye obe lakini tamanyeti baibori baye, tamanyeti eamate yaye. Lakini abanto baria ba kare, ebare korigereria ng'a. abaibori baito ng'aki tokobarenda egere banyare kogwenera koba abaibori baito. Rakini abanto babo nabo barasambe enyama, nabo naragere buya, omoibori ere otegererete iga. Inche naki nagocha goadviser ng'a ekegori eke ekiya bono, mware gwancha, eyio egento ntokoirana geke keria egekoro, rakini iga naye igo kwaretirwe omochie, kwamanya ng'a nomochie kwaretwa, naende kwa gwanchera na abaibori baria kwanyora aria. Naende onsi aye morabe mogosanga, mwasanga na efamiri. So naki inche naroche goteberia ng'aki ekegori kia bono. Gotaka naende okwanu buya ase ekenyoro gose omanyekane buya nonye nekero abanto bakobora nigo mosubati ochete omochi moina nechinchera ore ebeke. Igo tosike chinyomo enyomo nonye ere ya kare gose ere ya bono sika enyomo. Enyomo negento kegosikwa naende igo ogosika abanto abanyene orogongo roria ase kwagenda. Mwasibesari nyokobiara iso biara bamura bamino batari abare bamura abanto baria kare bare ko ko ko ko bare bwate mang'ana amange so nabo nagotigera iga abwo. Ntebe ng'a abanto basike enyomo gokwanyomirwe esike, naende naye omanye ng'aki enka oruete neye enka y'abanto. Mbuya mono ase eng'encho yogotorigereria, tiga tosegetane ase eng'encho yogokinia egesaku ki'omogusii, tosegetane ase eng'encho yogokinia ekegusii giaito na egekoro giaito. Mbuya mono. Bakaranderia engaki ende, natebire, Mbuya mono ase ogwancha gotorigereria. Mbuya Mwaka mono. omache nabo korwa enamba yao y'esimi abanto mbaria baratake komanya ng'a omache ebigusii ebi iga bono, ng'aki ere. Naende abanto bategereri mo- morigeretie omache na- mwatoma kende.
Enamba yane ere 07 16 60 90 26. Mwaigure ase twarure, manye omong'ina agoteba ng'a ekero agocha korwa sobo agotacha inse naende omogaka oye nabamwanche nabancheranete nogotacha okwo kwaye inse bakabora. Lakini bono rero omonto iga akoiborwa ebikoroto iga akogwa obogima yaani bore obwororo lakini bono naende nari amang'ana akong'ete. Mbuya mono mpaka eround ende naende tokwane aya ang'e. Mwanche morigereria onye episode eye yakogokire intebie toche tokoreta chinyinga zaidi. Thank you so much. Chie Mark Knight nkorokwo.